чэй кулубугар отшельник диэн чэй кулубу истибиттик буолуо ким эрэ кэлэн чэйдээн барбыта буолуо ити күнүнэн кирбит дьоҥҥо махтаал кыралаан кирэн эрэллэр биһи чэйдиибит буолу чэйдиибит туох баарынан кэпсэтэбит онно онно били боростуой онно ис кирбэх истиҥ эфир булан баҕарабын биһи ити камералаахпыт манан бу биһиэхэ бобуллубут социальнай ситиммитигэр көстөн олоробут. Уонна иккисini балааны YouTube-ка таһаарыахпыт. Иккис ол иһин ити камера диэки көрбөппүт. Бу барыбыт маннык көрөбүт. Ити кининэн аха, чэйдиибит айаа чэйгин кыралан. Түгүнэн. Дүү, бисинэн кэһиэхэ. Аха. Бэйэн бисинэн. А, тумин Аял Акимов тиэммин. Сүрбэһаллахха бу чөл олоҕу тарҕатыы өй-санаа өттүнэн сайдыы, эт-сиин өттүнэн бөҕөргөтүү өттүгэр үлэ ыытар санааттан иһиттэрэн бу Үрбэһаллаахха чайный клуб сэлниктен асыппыт. Сүрбэһаллаахха. Сүрбэһаллаахха. Пандемия кэмигэр. Пандемия хаамай бу туохтаан хайдан хаамай үтэн кэлэн

баҕа санааттан дойдум дьоно сэргэтэ сайдарын үүнэрин туһугар диэн бу санааттан хиттэриллэн арыллыбыт тэрээһин болар ол иһин бу туохтаан филиал да франшиза да тохтобатах санаат иһиллэр диэбит эбит эбит иһиллэр үчүгэй диэбиттэр аха бэт бэйэн тэрийбитиң бэйэн тэрбитим аха бэйэн биһи хаһан билсиппит икки тиһинче хүрбэ хас хүрбэ биирде хүрбэ иккиде

оттон баар диэн ону чугуна көрсөөт хаа тоҕо кытай чэйэ диник кутар да кутар иһэрдэр да иһэрдэр оны оннук курдук иһэрдэн иһэрдэн төһөл бах киһи боллугут бары отон бүгүнгү күннен Тобы Инстаграм тугунан көрдөххүнэ эдох тирин бобуллубут хитим ден аттыыта. Бобуллубут хитим көрдөрүүтүнэн көрдөххүнэтин китихинчағы сүйс киһи ол быһыгар бу аха херигерер болбакка тас дойдулардан эмиэ бааллар Вот Россиятын куораттара тас да дойдуттан эмиэ бу сынгы эгиндиэби курдуктар бааллар. Оттон бу үс үс саҥаар хыл тухары осынан эрбэх эрбэх тирээһин буллаҕа ди. Бэйэм былыр былыр уже бу дьон ахсаан диэн ааҕан бүтэр битим диye курдук. Атын ах потам да аны диңе бу диген. То примерно диен даже хох оннук. Киин оно тыһынчынна ну так суда було. хаста да инженнан киһи уже бу тэрээһиннэги ааһан тыһынчаннан дьон кэлэн чэйдэ тугу кэпсэтээти диэбиттэр тема чайная культура диэн дьон көрсөн баран биһиэхэ хайдах булааччыны диэмин компания көрүстэ дьон көрүстэ астарын остуолга уурдулар чэйдииллэр онно остуолга тугуй иһэллэрийдин солк морс иһэр улахан дьон айаҕа буолуо дии саныыбын дии үксүн туох эрэ уопсай аһы утах иһэллэр бир иһэллэр дии үксүн иһэллэр браник буолла иһэллэр туох буолла иһэллэр ол культурата били атын хос эме туох баар диэх атын альтернатива диэх нучила тахха чэй иһиитэ чайная культура диэн вот Аял ойуу кэпсээри бу биһи көрүстүбүт. Мин киниттэн урут уруккаттан ыйыталаһабын тоҕо маны тэрийдин Урсан чайный клубтаахтар оны мен кып кыра клуб диһан аабытым бастаа маннык кыра чайын төбөттү аҕыйах паа киһи кэлэр түөт киһиттен аҕа да түөт киһи кэлэр оны чэй иһэллэр сөп бу чэй иһэллэр уонна кэпсэтэллэр. Тугу кэпсэтэллэрий? Тугу иһэллэрий? Туох чэй иһэ даҕаны? То китайскай иһтирдэр ха. Осынан барыта бу мин көрдөрөр иһитиннер чеддерим барыта китайскай. Бу бүгүн боллаана белый чай, бай чай инехпит маннык таблетка курдук 10 граммнаах. Оны баруолаға бахаңа партияттан келбиде. Онуттан арас-арас осынан бу чайдар хап китайский чайдар үлүгэрдээх элбэх сүүһүнэн тыһынчыннан араас сорттар бааллар ону бу ону били хас биирди киһи бэйэтэ предпочтениялаах буолар ким эрэ үрүҥ чэй өһүбүлүүр ким эрэ хара ким эрэ күөх ким эрэ пугуер диир курдук ол иһин буоллаана онтон хас биирдии киһи бэйэтэ сөбүлүүрчэ эрдээх буолар. Оттон билигин эмиэ биһиги кыратык бороболыахпыт, онтуйбуту тута кэпсэтэ эмиэ. Бу маны тохтаах аны ылан кутан кэбиспэт ти. Хин бир бэйэтэ ритуаллаах тиэхэ үгэстээх. Манна то эфир битер кыратык баппаппыылаах манна иһит хомоос игин игинэббэх

Бу метод буоллаҕына методом пролива диэн буолар. Гун фуча диэн аатынар. Бастыгы проливын буоллаҕына биһиги тоҕобут. Тоҕо диэтэр чай оҥоһуллар бу производственный процесс барар кэмигэр араас приместер, араас быыллар иин хаалаллар ол иһин бу бастыгы проливынламмыт тоҕобут. Но ыллыбыт тэмээн тоҕаҥ аспыппыт бу чайный остуолгабаннык туохтар бааллар олорооччулар бааллар диэххэ олохтоохтор Олору бу биһиги тыах атахтан бу уоппутун хипбитин күндүлүүрбүт курдук бу балар эмиэ маннык үллэригэр чэй кутаммыт күндүлүүбүт маннык кыраммыт да уонна бу иккис пролифтар мантай да билигин ити уу кутуллан тух бола тух бола диһитер уктаныр Хаттаах аһаа туора бэрт кэл. От хата кэлэр. Аһаа. Дьэ онно маннык кынан кипитоккутабыт уонна аҕай хөкүннэс мүнүүт аңара курдук күүтэ түһэбит. Уонна маннык хас хас пролифай бэйэтэ маннык аһыл бар аһыллан иһэр уонна амтан олор иэн иһэр. Укран иһигэр бу кипиток киирэн уже бу токтардакан элт. Халгын киирен.

Кытайга хомулуучча бу. Бу барыта Кытайга. Осынан Кытайга туох болла де? Бу культура намно хаста тыһынча үйэ нарат түгэр оңоһуллан тэриллэн хагалаабыт. Бу как культура, как культура чаепития в Кытай Народной Республикатыгар хагаламмыт, это уже научно доказанный факт. Олорен бу Бу чайное дерево, камелия синенсис диэн аан бастаан ханна үөскээбитий диэҥҥэ бу индустар хайыылар көрөрдөргүттэн мөккүһэллэр. Тоҕо диэтэр кинилэр территорияларыгар эмиэ бу былыргы чайное дерево тугун булбуттар эбит. Бу чай маһын тобоҕун диэххэ дуу, уруккуну. Ол иһин буолла этиннэбинник спорный момент бар, но как культура именно бу бес тыынча хылынраат түгэн бу тоққа бир кытайга халаммыт. Бес тыынча. Ой, оння эттим бес тыынча диэн бу Кытай народовсая бу ди.

Бу маннык киэҥ эйгэ тарҕатан, холор хахалытыыннаан, маннык туора маннык истиҥ эйгэни үөскэтэн, бу дьон хайдарын үнэрин туһугар тутта сылдьабын диэхпин баҕарам. Ода аан бастаан бу билэ эппитин курдук үл баһылаах хаһалаапти. Олон хагалыырбытыгар бастаан токкуйдаабытым. Ити ити ыйытыы холобур турбут эме бастан. Бу хас даҕаны

Отон киитоккуйдуур дуох баар этин ки быйхахалар айылгаага чугас дьоммут диэн ди айылгаага чугаспыт айылганы ытыктыыбыт ол иһин айылгаа атаккан оннук форматынан хагалыахха диэн өйөбүл киирдэ үрдэбил уонна бу аан бастаан түөт киһи боламмыт ойуурга даастыбыт уоппутун отуннубут уоппутун күндүлээтибит хирбитин күндүлээтибит уонна дьэ дары бүлүү аан бастаан хагалык битигэр Бу китайская чайная культураны дьон хэргэхайдарын туһугар үлэ-хамнас ыытыахпыт онно били көҥүл курдук буолбуталар бу дойдутааҕы иччилэрбититтэн айыларбытыттан бу манныхаддар хахалыытыыннаан бу китайская чайная культураны тарҕатарга диэн оноттон олахтан хүндэ

Онно айаал чэй оҥоро. Чэйин кутаар, хайыыр, оны чэйбит аны уларыйа сылдьар былаары. Курутун биир чэй испэппит. Бу маннык бу үрүҥ чэй кутта, онтон хараҥа пуэр кэлиэн сөп. Оны чэгин уларытан бараҥын кура тыһарааммыт дири. Аха. Чоранна. Аха, ини чоранна. Ол чораанын маннык Тыһаттаана оҕата атын чэй кэллэ, иһиккитин ырастаҥ, атын чэй кутуом диэн, били холбуу буккуйбат курдук гына. Уонна дьон олороллор, онно кэпсэтэллэр дии. Хороҕор ким эрэ ыһырдьытыы кэлэрбит да. Хас да формат бар? Бу аан бастыгы формат чайный триптен. Айылҕа форматтан хаалааппыт ол иһин. От олхаҕана быйым начальный триптен буотаата. Бастаан хаалыйбыта просто били вылаз природная вылазка диэн ааттыыр этибит уонна онтон буоллаҕына бу хайыны быһа ол түөрт киһиттэн хаҕаламмыт арыычча маннык элбээн бэйэбит билэр дьоммутун ыҥыран игин кыра кыралаан маннык кэҥээн барбыппыт уонна бу хайын устуйб баһыллааҕы хайынын устата Кэ уонтан дахка буолан примерно общий маннык куруук буолан ну туох курдук этэ били разведка курдук хаддаҕа эбитий маннык кыннахха харддаабитий инник кыннахха харддаабитий диэн ханна эрэ бу тыаҕа барабыт онтон ханна эрэ бу өрүс кытылыгар олорон эмиэ чэйдиибит ханна эрэ хонордуу барабыт иҥ диэк курдук кимер дачатыгар кимер квартиратыгар нигдеммит харддаабаннык разведкалааппыт осунам бугуртугана хардахайыннарыхха эбит диэн онтон дэ күһүөрү Атыр дьаҕайын бүтүүтэ ити птицефабрика үрдүгэр туох диэн чайный трип диэн тэриллибит болсунан хас биирдии баҕалаах киһи edi. Олонтон хаҕалаан бу чайный трип диэн формат осунан бар буолбута. Чайный трип диэн буоллаҕына бу боростой походтан уратыта диэн туох Ол санан айылҕаны кытта ыкса иһитимнэһии диэн. Холобур бу бэбээни кытта кэпсэтии күн өттүгэр улаханнык сүрүн болҕомто уурбакка именно бу тыаҕа тахсан бэйэн иһиллэнии диэн бэйэҥ тугу маннык биир күннээҕи кыһалҕалааххын туох эрэ маннык быһаарылла илик боппуруостар иин баар буолуохтарын хэптии ону буоллаана бу билиҥҥи кэмҥэ биһиги түргэн баа кэмҥэ олоробут холобур кэлии-барыы тугура маннык наархыстабыт хайыыбыт уонна киһи били tokkуйдууруттан аңардас ордук хылайар кэме билигин бу физически үлэлээн буолбакка ол иһин итинник айылҕаҕа тахсан холобур биһиги именно бу болҕомтобутун бэйэбит иструппутугар уураһатыыбыт оны иһиллэнэн бу тула ыйганы кытта хитимнэһэн да бу холобур там тыал үрдэ буоппутун отуннубут Аны өрүскүтөр олороммут эмиэ бу уу иччитин кытта эмиэ алтыстыбыта. Туох баар маннык ити природные айылга күүстэрин кытта бартын кытта холбоһон ситимнэһэн бу бэйэн бэйэн иһиллэниинин холоор эденник болар онна те эмиэ уот тулаларыммыт эми ханаа үлөстэбит кепсетебит туораманнык билии үлөстэбит тиви курдук оны чэйдиибит оны чэйдиибит хаа соответственно бу чэй тула болар барыта

Уонна дьэ биир тема тула олороммут эмиэ ол хүрүнү дьиппытын кытта кэситэбит. Эмиэ чай тула барыта болар. Оны таханан боллагана бу чайный клубка Ярославского 32 поднимарути. Ол чайный клубка чайный четверг формат бар. Ол онно ағас формат. в свободной форме манна хас биирдии баҕалаах киһикилэр ким даҕаны ал хааччыктаабат холобур эҥкэлэҕин эҥкэлбэккин диэн элбэх ыкпаа киһитинне туохтаах дьэ бу туох эрэ маннык хабыылаах клуб маннык туох эрэ избранный дьоннор кэлэллэр индирдинник бэйэлэрин хааччыктаан ааһан бараннар туораттан кэт иһдэр дьон элбэх баалар холобур но на самом деле биһи аамбыт аһаҕас барыларыгар манна аҕа балыс там тугара маннык начальник подчиненный диэн хуоккалар хас бидди баҕалаах киһи просто ыллада кэлен хеп манна ол бар самый ди диктитеден ди дикти баа ким баҕар ким баҕарар аны дикти дьон барытан хаарас дьон хыжерди арас дохунастаах саастаах эр дьон дьахтар арас омуктар баалар ди бу сахалар эрэ диэн буолбатах ким баҕарар кэлэн оны тоҕо кэллин хантан кэллин кимгиний диэн оннук диэн суох тий кэлбит дааны кэлэн олор наһа аха кэлбит киһи falan чэй куталлар ол киһи олорор хаҥата ол күнү быһа киэһэни быһа олорон таххан барыан сөп аҥардас ким эрэ никкынары дии оннуга интервьюттар эмиэ бааллар бахалор там били дьону кыттамээн алтыспаат дьоннор да ону

кэлэн баран наһаа сөхпүтэ бара диэн наһаа атыттаргыт диин диир тоҕо манныктаргытыын диир дии тоҕо наһаа бэйэтэ дьиҥинэн киһи быһыытынан аһаҕас киһи ону сөхпүт этэ хата эрэ атыттаргыт дии сыһыаҥҥыт атын баайы хата эрэ бэйэ бэйэтин наһаа өйүүгүт били кустуһан баран кустуһаҕы бэйэ бэйэтэ били киһи сылааһын бэрсэр диэн хороҕор киһи буулухан корокка олорон эрэ Хоҕотохсуйар буолан сөп былаады. Куораккара буолбакка тыа да сиригэр олорон киһи бэйэтигэр били чуҥкуйан хаалыан сөп. Онтон манна кэлэн эн тугура кэпсиэхтээххин, хайаан даҕаны тугура били истиэхтээххин, тугура гыныахтааххын диэн ким да кими да эрэйбэти. Кэллиҥ, олордуҥ, чэйдээ хаҥата оһох. Кэпсиир былахана кэпсээ оһох болаана суох. Эйиэхэ бары үөрэллэр. Мин оноор хайырдым дии. Кэлээри гынан бараммын, хоҕотоон кэлээри гыннахпына хайыыбын.

аан бастаан хаалан эргэрдэ ити бүппэ сыллаахха туох диэн өйдөбүл кэлбитэ буһа хаһирэ осынан бастатан туран бу хир баайынан буолбакка дьонунан баай эбиттин халабыр хас биирдии киһи бу маннык туох курдук алмаас курдук

Боллааны били туох эрэ маннык ыраһанаалаах, туох эрэ маннык мечталаах киһи баар ди. Онтугатын били тутаһырдар кынан баран били тас өттүттэн туох эрэ маннык өйөбүл көрдүү хатыыр буолан хэп. Ону боллааны били кини тулалыыр эйгэтэ холобур ол кини мечтатын өйдөөбөт буолан хэп. Хэп өйдөөбөт. Ол иһин боллаана ол потенциалы кыйын умайбакка хаалар. Онтон буллаҕына бу маннык истиҥ эйгэҕэ кэллэҕинэ киһи ким даҕаны кинини хааччахтаабат, ким даҕаны кинини утары хаҥарбат, ким да кини мечтатын баттаабат. Наоборот, да оо, чуба мечталаабыккын, кытаат, молодец, тем үбүр буоллахтарына холобур. Бу маннык эйгэ тула элбэх бай киһи арыллар. Арыллар уонна дьэ бу дьиҥ потенциалын туттан барар. Хас даҕаны оннук үлүгэрдээх туох баар ман пример уже бу үс саҥар хыл тухары. Ол иһин боллаҕына ол сынан туохтан хагаламмыта диир боллаххына хап предысторията туох уэһэттен примерно хагаламмыта маннык бэйэм испер хасыһан барбытым хас бидди киһиэхэ туох болар ди Маннык били сүрүн ыйытыылар кэлэллин олохтооҕу. Мин кимминий, мин туохпунуй, туох гына кэлбиппиний диэн да тугут туох туһан аҕалар кэллимин диэби курдук. Оннук ыйытыылар кэлэннэрдэ ити уонетта хыл диэки күскэ аймаамарбыттара уонна дьэ чопчу хоруй көрдөөтүлэр. Ол хоруйдары көрдүү бу бэйэм испэр киирэммин дэлби хаһыстым. Да кали бары туора маннык хаҥа билиини көрдөөһүн, булааһын булла уонна дьэ ол сыдьан бу Кытайга им баран каллаамди. Кытайга баран бу чайна культура диэни көрдүүм, биллим, иһиттим. Уонна бу бэйэм эппинэһимне аһаран баран, аһардан баран киэҥ эйгэ тарҕаттаххына ол сынан бу общество хайдарын туһугар күүстээх инструмент баар эбит диэн ол кэмҥэ сылдьан хаддара бу айылҕаны кытта олус ыкса хитимнэһэр буола сылдьыбытым ото билигин даҕаны оннукпун онно делах били неделя айы неделя хаста даҕаны индия курдук дьэ тыаға тахсаан уот оттоон эмиэ элбэх баанньык бээн иһиллэний кэмнэрэ бааллар этэ ол сылдьан хаддара маннык тугу Бу айылҕа ытам ньиэрин истэр курдук буолбутум иһэ. Онно холор сир баайын хостуубут, мастары кэрдэбит итиҥниибит да уонна бэйэбит кэнниттэн маннык тугу даҕаны хөргүппэккэ онну хаалларан эһэбиттэ онну көрүҥ баар дии холобур бу хаха иһигэр буолбакка анда дүүрдүнэн уопсайна дьонно сылдьан хаддаара бу бүтүн киһи көрүҥүн аатыттан хаддаара маннык туохха көбөр гыҥырылы курдук хир ийэ дойду иннигэр мындыгар олороммун улеманнык кэпсэтии курдук буолбута онно киһи баһаас тотохсто түксүү уоскуй диир курдук ону олороммун хаддара бу турар бэйэм тус бэйэм хаддах гынаммын бу үөскээбит балаһынньаҕа үтүөдьэйин оҥорохпун иһэбит диэн уонна ол кэмҥэ сылдьан бу чай культуратын кытта ыкса хитимнээх сылдьар буоламмын бэйэм эппинэһиминэн аһардыннымыт өйбүн санаабынан аһардыбыт буоламмын бутуус бэйэм опыппар олоҕуран холобур бу бу маны хэпкэ тутуннаххына осунан үчү дэһэрдик кэһэбэбиттэн ди бу чайная культура нөҥүө киэҥ эйгэ катарҕатан бу дьон бэбээлэригэр истинник сыһыан үөскэтэн түмүгэр бу айылҕабытыгар эмиэ оннук истиҥ сыһыммытыгар төҥнүөхтээх төҥнүөх төннөркөхтээҕи эппиттиэн санаа көрбүтэ ол дьаһанааттан хиэттэрэн да бу клуб тэриллэрэ гин онно уже туохтаан харбахтаан хуоҕатар хатаныы эрэ хатанымыа гин диэт туох ара маннык күүстээх туох ара улахан хуолталаах хамнаахын тахсар диэн бу маннык испэрбээн билэр этим эрдэттэн

ким эрэ тугу эрэ хаҥан үөс көтөрдө дьоннор билсэллэр дьоннор алтыһаллар эмиэ кэпсэтэн эмиэ тугу эрэ хаҥа үүрээн үөскэтэллэр индиэ курдук ити курдук хас биирдии киһи бэйэтэ маннык вкладуран хаддара маннык хайдыы процесса түргэн маатык баран эрэр ол иһин эппитим курдук харбаҕалааһын ханаа хуох этэ ол сынан хатаныа хуоҕа ин диэн чэй инструмент чэй буолла инструмент чэй инструмент сыала-соруга чэй эрэ диэн буолбатах аха бу чэй культуратын өрө көтөҕүҥ диэн буотах бу чэй инструмент уну бэбэни кытта алтыһаммыт бу истиҥ сыһыан үөскэтэн осынан бу общество хайдыахтаах диэн общество бэбэники өйдөһөн өйөһөн уонна ытыктаан олор ити үс туохтарда принциптар олоҕуран бу билиҥҥи тэрээһиммитин билиҥҥи тэрээһиммит эмиэ ити принциптаах хайыллар отон ыытыллаллар Учайный клуб порогар киирдэ кимре кини автоматический киһи диэн болар кини ол министр да боллун там бу мосто хуяччы да боллун бары бииттеңден ким даган өрө да умса да ботах холобур инде агаа балыс игин диэн уох там эр киһи дьахтар диэн арахсыы уох эми биир идея тула биир маннык туох эрэ истиҥ сыһыан истиҥ эйгэ тула хаддары маннык эти курдук алтыһы болар чэй культурата диэн Отон холобура манык дьон бөлөх дьон муһуннулар ди олордулар чэй кутан бердиң чай хайдах дьайар итиннэргэ били арыллан бараллар да арыллан бараллар уонна арыллан бараллар уонна улана осы энергетический өттүнэн хай көрдөххө холобура духовный өттүнэн көрдөххө билин бии бары хайыбытти бу хаддара куһаан тыыннаах туора намыһа хаус тыыннаах энергетиката хаддары хүбүлээбэтим диэн буолар дии оннук хайдары киһи Итини учуоттуур дибилигин. Хайдах бу дьайары бу энергетический өттүнэн бу чэй? Чэй боллаана қара маңнайгыттан сырдык үтүө дьайыылаах. Сырдык үтүө энергиялаах. Бу эппипи курдук инструмент болла ди чай. Бу аан дойдуга бар инструменттен биир биир эрэ көрүнө болла ди холобур. Ол таһынан элбэх памиарас инструмент, ол же кофе, ол же аргы да.

дьайыылаах уонна дии киһи били аргыыга өйүн-санаатын баттатан эмиэ туох эрэ маннык халтыраан уһуга киирэн туох эрэ маннык оччу да суох түмүккэ тиийэн эһэптэ чэй уратыта диэн кини уоллаҕана бу дьайыыта уонна энергия табаннык үрдүк таһымҥа таһаарар төптөрүтүн үрдүккэ үрдүккэ уонна тугу эрэ били хаҥаны айан таһаар таһаарарга маннык дьоҕуруҥ бөҕөргүүр уонна тобу творческое мышление да тугар маннык тугар илиигинен тутан хабыыккын баҕараҕын тугар маннык детальлерге өйдөөн көрөр буолагын инди болҕомтон күүрэр тоғысынан ха онно боллаана бу чай киһи

атын уолунан бээлэн истиҥ уолларынан буолбакка бу кинини управляет дыһыддер күүс били ыйан кэрдэн биэрэн онон баран иһэр курдук ол быыгар бэйэм көрдүм эмээ де маннык хараан байыллаалан баран эми ол влиянит ырыддерэппин дje онтон ордук курдаатым тоҕонник болуктаа диэн мин тоҕо бэйэм тус олохпун бу атын тугары күүскэ берехтаахпыны мин олохпун бэйэм оңорохпун баарам диэн

осынан киһи өй-санаата эмиэ ол акатыннык токуйдаан барар эбит ол акатыннык үлэлээн бу тулалыыр эйгэни көрөрүҥ дьон эргэ икки ардыгар сыһыаныҥ барыта олох качественна тупсан барар эбит уонна дьэ бу бу аргыны чайга уларыппытым буотах чай эрдэттэн эмиэ хахалаабыт холор мех бу туох баар этэ интерес баар этэ дириҥ Онно дьабычай кытта алтыһаан эмиэ бу бүгүн күҥҥэ үлүгэрдээх элбэх киһини кытта алтыһаан да үлүгэрдээх элбэх киһини кытта бу маннык туора араас тэрээһиннэргэ сылдьан бииргэ толоҕун тостулар да диэн диэх баар. Бу Курут дьонун бартын билэр буохтаҕайа диэханыбын мен курутун бәдімэ кэлэр барар дьонун аһа элбэх тух паар били айар куттаах, тугу эрэ бэйэтэ тугу эрэ оҥоро сатыыр, дьону кытта барытын кытта билсибитим буолуо дии санаабын. Ким баҕар хаһан кэлэн ыалдьыттаан да барар, чэйдээн да барар, аҥардас олорон да кэлэн чэйдээн хаҥата суохтаххан барыан сөп дии барыларын кытта билсиһиннэрдэйиим чэй дии. Оттон простой дьоҥҥо холобура биһиги дии куоракка баар буллахпытына чайнай клубка кэлиэхпитин сөп чугастааҕы улуустарга буллахпытына эмиэ биллэриини көрөммүт отшельник диэн диэн көрөммүт киирэн көрүөхпүтүн сөп онтон олох ыраах олорор улуустарга холобура дии ол ыраах олорор хотугу улуустарга холобура дии арыгыны иһии темата олус күүстээхтик турар дии дьон аралдьыйар сирэ оһох буолан дьон алтыһар дьон оһох буолан эйгэтэ туох буолан дии хабылаах оҕус буолан хадэр наһаа умса түһэр арыгыга аһыы утахха онно хайдах дьайыахха сөбүй отон бу киин куораппытыттан кэҥээн улуустарга барыы эмиэх эмиэ улахан интерес баар этиннэ ыраах атар улуустарга эмиэ дьону кытта дьон харганы кытта кэпсэтэн алтыһаан итиннэ тиийэхпит тиһаныым кэмигэр Бу билиҥҥи кэмҥэ бу манна фундамеммытын өссө күүскэ бөҕүлгэтэн, өссө маннык күүһүрдэн бараммыт бу сотору кэминэн эмиэ улуустарга барыахпыт диэхниин. Отон итиннэ ыллаҕына туох диэн буоларба дии олон наһын бир мин хоҕотох буоламмын хас биирди бол тутан даха улуска барар физически оннук возможно мохти ол иһин боллаган он эме жон наада ол жон наадатыгар ол жон эме бу туох тула э нүңү ахыктаараме бээтин этин ахаанын хаарынан ахарда мин билиин холобур түлүппүөн ылан баран эбэн бытан тагга дьонунан проведдам олох билбэк киһибин ыламмын маннык маннык кыныахха дедахпа ити туох да туһа туһах кылыр ол киһи кэлэн маннык бииргэ алтыһан чэддэһэн игиннен этинен ханна аһардан бу бэйтинин тугунан өйүнэ санаатын аһардын наада бастан ол философиятын бартын иҥеринен да иҥеринен аха бу глобальный глобальнай өттүн көрөн бу план да осынан бу культура тоҕо хайыннарыллары тоҕо хөргүтүлдэхатыыр диэн ону барытын өйдөөн туран этинэн хиринэн ардынан туран ылынан жоччоҕуна бидде туора таһарылах үлэ оҥоруон сөп

баай-дуол дьыалата, онтон холуобунай эйгэ була бу туох була? Сокуону кэһии. Сокуону кэһиигэ хас туох дииллэр статистиканан бэһис ту төрдүс ту бу сокуону кэһии преступление дии барыта арыгыттан барар. Арыгы баар буолан иһэн бараннар охсуспуттар, иһэн баран өлөссүбүттэр, иһэн баран туора буолбуттар, уруулга олорбуттар. Барыта ол онтон били арыгы дьайыытын содула. Ону төһөнөн биһи улуустарга дириҥ киэҥник араатан иһэбит, оччонон ол оннук бырыһыана элбээн элбээн иһэр. Ону дьон син биир көрсүһэн баҕарар, син биир алтыһыан баҕарар, бырааһынньыктыан баҕарар, онну биһи холобура чэй культуратын хайахпын сөп булаа диир. Оннуга. Элбэх баа киһи били хаҥа кэлбит дьоннор бааллар ди. Хаҥа кэлэн баран эми өйдөөбөккө

били как бы на государственном уровне эмиэ туох регулировка ылынар боппуруос буллаа диити киинэ нөҥүө буоллун там реклама нөҥүө буоллун музыкада нөҥүө буоллун да аргы табах иннетиник били норма курдук биэрэллэр этэ урут

чэй тула наһаа сүрдулурукка оны эме эме бэң билен кылында аха чэй тула истиң сыһыаң үскүүр хаҥа идея генерациялар уонна бу аргыттан уратыта диэн олор бу бүгүнгү таһымнаах икки компанияларда бу маннык биир таһымга да икки компанияларда туспа туспа аргы эйгетигер олорон эн биир таһымга хааллаххына

Үрдүк хаддарманнык хаҥаны айан таһарааһын таһарааһын игин өттүгэр үллээн барар оннон өссө биэһэ таххан бардыган хайдыы хайдыы тэтимигэр өссө биэһэ тахастың дии курдук идин табар уратыта диэн Севарди таһыма киһини таһымын үрдетер аргыйдан били тугунан эттэхха ди энергетическая вибрацияны эттэхха били аргы киэн аллара тардар баттаан иһэр булла ди ону били кулан хаар хаһан эппитин курдук кредит курдук ди эн бу кредит ыларын курдук ыллыҥ холобура иҥин онтон аллаа тардан онтукааны сөн өр төлүүгүн диэн курдук ана быйын учуонайдар этэллэринэн холобура аргыга безопасная доза диэн нет онна кыраны даҕаны истэххэ хим би содуллаах билен кыратык истэххэ тохто буолбаккын бирде неделя бирде истэхпе тохто буолбаккын инен өйдөбүллэр баалар оны бу маннык холобура астан киһи жалты туттан ончу

бүттэ диэн били буолбап лаһин биир киһи туора уопсай биир аһылыгы дуу утаҕы дуу иһэр ити культура быһалаах туора маннык итэҕэйсии эрэнсии үскүүр быһалаа били тохтен ну человек мы едины делер биир коммуникация да испей из моего кубка диир курдук болар бытта оны били эн мигину бастабаккын доо мин мин аһыгыр аспын аһабаккын доо диэн буолан таххар бипта онно хим биир оны туох эрэ солбуйуохтаах диэн ол солбуйууга холобура чэй барсыан сөп эбиттиэн чэй культурата оны арыт аргыны утарсааччы диэн аттылар дьоннор эйигин де олар дити туох буотах дин буотах мен хахан даҕаны киме хадаҕаны бу арги көһаҕан оны иһиме диэн эппеппин холо тоҕо диэтэр хас бит дикиһи бэйте выборон олоҕуар ол кини бэйэтэ бу сознательно быһаарыы ылан туран баҕаран туран испик киһини мин туох диэн бобо диэхтин холор мин киниэх ийэ даҕа да буотахталлааны мораль аагарда то где-то хас бидди киһи бэйэтэ выбор оңорор это его личное право ону бу аргы куһаҕанын куһаҥа тириэрдэрин холор мин аммагныгын эппепин баанны дуга төһөлөөх научная статья да төһөлөөх документальный киинэ бар төһөлөөх кинигэ бар это не новость ни для кого дия курдук. Мин боллагына бу аргын утарсааччы болбакка чай хаңараччы ден болгон колор. Чай хаңараччы онна бу маннык эмиэ бар диэн көрдөрөн колор. Маннык маннык альтернатива бар диэн колор. Маннык бар диэн киник көрдөрө булар. Маннык эмиэ бар диэн колор. Оны бэйн билан диэн. Оны эн бэйн талаҕан колор. Онну баран маннык калан ну как бы это уже твой личный выбор. ким да кими даҕаны били сууттаан дьүүллээн сири хараханньартыаҕа суох манныкка диэн онтон оннук маннык баар диэн маннык тарҕаныан сөп маннык үчүгэйдик дьайыан сөп диэн киһи холобурдаан эрэ көрдөрөр ону дьэбин хараҕар ханыбын дьон тоҕо били иһэрий арыгыны холобура дии хайылар бүттэ били ыһыктынаары иһэллэр бүттэ үксүн дии кыбыстан бүтээри Өсө тоҕо иһэллэр, тоҕо иһэллэри дьон арыгыны? Нина, привет. Дох, тоҕо иһэллэрэ болой? Кыбыстан бүтэллэр, эр дьоннор дии һыктаналар күүһүрэаллар, көнөрал көтөҕүллэллэр осыана. Диэн, һэ? Арыскырпашы. Аҕыйах кэмҥэ оннук кынаарылар, кинилэр холобура бэйэлэрин ис били туохтарын нингиндерин диэххэ диэн нингир диэн били энергия диэн сахалыыта онтукаларын бартын түһэрэллэр диэн оны чэй хайдах киһини били этаан диэ эмиэ арыйар диэн арыйар көтөҕөр уна туох даҕаны төлөбүр көрдөөбөт утары били хардар харданы көрдөөбөт онтуката баар дии хаамай туга киһи маннык хайаччу немин чэйдии олороммун маны туох курдук туруга киирээччибин били үчүөтүнэ билетаха хоҥучуйуу туругар киһи киирэн сөп ценное состояние аны курдук астынаңҥын үөрэҥҥин көтөҥҥүн өрө көтөҕүллэҕин ол оннук ону били киһи хайыыр арыгынан ону холобура солбуйан дьон ону хайыылар онну көрө кэлэр дии саныыр була аңардас чэй амтаныттан э, чэй физикатыттан буолбакка эйгэ үөскүрүтэн дьигинен дьигине эйгэ истиҥ эйгэ үөскүрүтүн киһи астынан оннукка оннукка киирэр

Аңардас бу хадда эрэ маннык түлпүөҥүн туора уураан да бу чүмэчи уотун уматаан сыттаһараан бу фоновая музыка холбоон уоккун арена мыта түһээн да да уонна бу ол чүмэчи уотугар маннык итии паар тахсара маннык уу маннык кутуллар тыаһа да ити эмиэ барыта маннык медитативный дьайыылаах уонна киһи уоскуйаалар киһи маннык хаддара налыйаалар уонна дьэ хаддара били

наһаа үчүгэй баран чэй испит киһи диэн Анна кэлээр чэй иһэ бүгүн кстати говоря бестен Хергене о тус о бестен аарба бестен этер бестен бүгүн аһагас аан

ыйыппыттар тусуохпун кытта ыйыппыттар кэргэнэ оҕолоох да диэн ыйыппыттар дьэ элбэх манна туһалаһыы элбэх ким тоҕо үчүгэй ыйытыылаах чэй культуратыгар сыһыаннаах ыытыҥ ким эрэ маннык улуустан көрөр буоллаххытына манныгы сэҥээрэҕит доо эһи дойдугутугар маннык бассыа доо интириэһинэй доо хайдах туох сыһаныгытый биллиҥ

Кинилэр табаарыстыбылар кэлэллэр, табаарыһылық дьон кэлэн манна доҕоттору булаллар, биир өйдөөх, биир өйдөөх санаалаах дьон онно булаллар. Биһиги 3-4 сыл буолла шампана суох саҥа дьыллыыбыт дебит. А шөй. Ол шөй көрдөрүүдэ. А шөй. Бастан жибеде, онтон уже киһи өрнөн хаалар. Оннуга. Ити эми били баар неден ахырбытын курдук программа де.

хозяин своей жизни была. Тренировать ими. Хозяин своей жизни. Уна дьон манна кэлэн алтыһар ата биле туох дьон манна кэлэн алтыһар кэпсэтэр ким эрэ ханньанар ким эрэ стресsin таһаарар ким эрэ туох диye биле таптыыр били олоҕун аргыһын көрсөн буолуон сөптө онуктар баалар буолуо диye оннук эмиэ баар быйыл особенно үрдө сылга оннук еще бай көрдөрүлөр бар боллар оны бары бэҕэһээ глюкосүбүтэ саха театрыгар коркин диэн спектакль бара жүрбүт аны оны отшельниктар сахалыы таннан кэлбиттэр этэ дии сахалыы саха театрыгар сыддыыны сөргүтэн онно били

дии значит элбэх киһи табаарыстары булаар уонна бары наһаа интэриэһинэй дьон мустара дьигинэ мээнэ киһи кэлбэт ди бары духовнай баай дьон кэлэллэр ди тоссынан хак эһире билибаарны бүтүн көрдө эме дьоннан бай интэриэһинэй бай дьон осына олор бу хак эһиригер бу айылгабыт климаппыт уратыта дьайыта быһылаах оннаттан хас бидди киһи Ол санаан Тринова Ылы космос, Ылы целый мир диэххэ Оны уоллаана бу именно бу маннык истиҥ эйгэҕэ оннук дьон арыллан хаддаана маннык үчүө баайы наачой туох маннык үскүр. Аны мен тугу бэлити көрбүтүмэссе. Туора кэпсетэ олордохторуна куһаан тема кэлэн хааларҕас кэри туора маннык үри туора маннык негативный хаос тема кэллэҕинэн тута сылдьан эрengin аял кула хиллен келе тугу тугу гынары биллибер маннык хыджанар чей кута хыджар туора маннык буккуй хыджар онтон эмискечи туора куһаан тема буоллаҕына аял сүтүргэнник истэрибит билэрибит аны оны теманы ылан улартан көйөр

тугу эрэ хаҥаны үөскэтэн да быһырдыханаан утарҕатаан бу дьон эргэ хайдарын үүнэрин тугунакка эһэбий диэн хайысхалаах кэпситии буоллантан быдан ордук буоларба алыһын тинник вот эти аан магнайгыттан бу икки улахан глобальная тема да политика уонна религия химбир так или иначе биһи олох бутугар ол баар көстүүһэ химбир хара нәре маннык таарыйан аахабыт

Ол иһин туох эрэ маннык мөккүөрдээх боппуруос турар буоллаҕына, бу үөскээбит боппуруоһу хардахкынаммыт биһиги бу үтүө холго туруорабыт диэн в таком ключе быһаарсыахпытын сөп. Ну, тоже в пределах разумной разумного дей курдухоло. Наһаа дьиҥээбэккэ, хайаабакка. Ким эрэ кэпсээбитэ дии. Асыка аҕаска ким эрэ дэн көспүтэ. Оо, дьэ бу туора куһан баа дьоннор били туохтай грубияннар диэ курдук хаамнар туора гыннылар иннен курдук кэсээтэ аял саһдьанна туора ис сото саһдьанна хантан булаҕатый оннук дьону диэбитэ ди оннук курдук били киһи атын тэтимге киирэн хааллаҕына атын эйге тугар киирэн хааллаҕына үөҕэр били үөҕэр кыырар мөҕүттэр туора куһааны кэрсиир дьон көрсүбэт да болан хаалар оннук суох курдук болар эн олоххор ити былырын Ити көстүүнү маннык четкова көрбүтүм. Былырын хыл хагалныыта хүрбекки хыллаахха тохсун ортотугар путешествие по чайным местам России диэн токка барбытым. Арсеннан бу чайный дьону кытта билсе, чайное пространстволарын көрө, опыт үллэстэ, бу Россияны биир кына кэриэн көрбүтүм. Онно да Дальний Восток, Сибирь, Урал, да, Центральная Россия, Москва, Питер Готия, оннук ханна эрэ хатыы, ханна эрэ автостоп, ханна эрэ бу тимир холлна деген оннук иккиңаары айаннаан көрбүтүм. Туохха? Табу путешествиеден көрбүтүм, ха? Олонна қарамаңна гіттен туохтур етім? Ше бола? Тоқтаны маннык арай туох ырахатын ыаһыга арай туох ыры куһаҕан дьон көстүө интиний кана кипбете тахалыр карамаңныгыттан бу айаным олус үчүгэй буолуога бу культураны дойду барда шаһайыннарга улахан үтүө опыт буолуо диэн эрдеттен оннук настройкалаах барбытым онна маннык туох эрэ табыллы табыллымы инде санаан отой киллер беретим онна жабу жогускет нахагалан

ол быыһыгар туох ыла наһаа маладьыастаргыт элбэх этэр киһитинник өйгө-санааҕа киирэр киирэрэ буоллар аһа дьон маннык киирэн иһэрэ мин санаабар ити бу эйгэнэн көрдөххө кэҥээтэр кэҥээн иһэллэр ангардас ватсап группаларын бөлөхтөрүн көрдөххө алта үһүччэкэ киһи баар буолаахпыта ватсап группаҕа киирдэхэ алта үһүс чэкэ чэй иһэр оны суруйсар куруутун сылдьар дьон бааллар. Ону таһынан икки тыһыынча, үс тыһыынча кэриҥэ дьон били бобуллубут социальнай ситимилигэр киирэннэр сонуннары көрөллөр, тохтары көрөллөр. О ата дьоҥҥо дьайын истэҕэ ди, кэҥээн хаҥаан истэҕэ ди. Ди. Аны туран били билбэккинэн, көрбөккүнэн эми бу үппүт үлэң туох тем болар результат тем болар да түмүгэ атын дойдуга эме болдур эбит ну атын дойдуга эмет сөбү

кылгыс кэм иһигэр эмиэ маннык бусбут хаппыт дьон эмиэ маннык элбэх араас сирдэринэн тарҕаһаҥаллыбыт биит кэмҥэ ким эрэ москва барда ким эрэ питер калининградта онтон дьабы кэлэн истэбин олон наһыддьыбыт биир дьүөгэбит калининградка олоро барбыта балтар аалын олорон кэлбитэ уонна ол буман наһыддьан ол били үтүөдьэйиитин ит баран бу калининградка бээтин тулалыыр дьонугар эмиэ ол философияны тарҕаппыт эбит ол түмүгэр эмиэ бу барный культураттан аккаастанан бу аһыы утахтан аккаастанан эмиэ чэйгэ кэлэн эмиэ хайдыы ол гарын турбуттар эбит дьоннор оны мин холор дэһэн да баттаптахтылам ди но ол хаһан эрэ били үлэлээбит хамнаабыт туохтарын тэрээһиннэр түмүктэрэ эн даже билбеккинен көрбөккүнэн ханна эрэ эмиэ оннук үтүө дьайыытынан үлэ бара турар эбит диэн оннук эмиэ ханна эрэ истэргэ ханыахха үчүгэй баайда ким кэпсээбитин диэ эмиэ Лана деген кыыс да манна эмиэ биир кыыс холобура чайнай клубка сылдьан чэйдээн ииннээн батын ис хоһоон өйдөөн баран бэйэтин дьүөгэлэригэр хоторо-хоторо маннык кыргыттарга мунньан чэйдээһин оҥорор эбит диэ эмиэ оҥорор буолбут бу куоракка дии аха туох бэйэтэ хоторутааҕыта ийэ буолбута оҕолоро биир хааһын иин толон эрэ быһылаах онно ти

уу дьэ кыргыттарбын кытта дьүөгэлэрбин кытта чэйдиэхпит диэн били кыргыттара мунньан баран оннук эмиэ кыралаан маннык бардар баран иһэр диэн тарҕанан тарҕанан иһэр дьоҥҥо дьайан диэн вот оннук курдук уонна ааспыкка хайаабытым эмин кэйи тоҕо кэпсэ сайын это да сайын хилска ырыттым бэ хилска ырту кыргыттара кытта кыргыттара онтук үҥкүүлээри баҕа бөҕөлөрө Оны бардытын күлөха дедилесе. Оны тибиһи тийдехпит чи. Тиен бараммын хадер маннык били маннык эйгеҕэ өр хыджаан ин баран тиен баран киһи хайыры битэ. Улаханнык атыңырыры битэ. Дьону атыңырыгын, онна маннык дьон туспа тыыннанан хаалар эбит. Ону эн хадер белити көрөөн. Атын тыннаах дьон, атын таһымнаах били өйдөрүнэн атаһым диэн болбакка, харчынан таһым диэн болбакка, хадере ис структурынан атын таһымнаах дьон баалар диэн киһи оны көрөр бит. Онна иһэллэрэ аһыыллара атын буоллаа дии холобура дии оннук эйгэ тиэмэ киһи тыына хаайтарар онно маннык хадыары бэйэтин хочо хайыыр эбит атын туохха киирэн хаалар эбиккит маны сырдык раз маннык туохха сылдьан киһи олох уларыйар эбит олор андинне боллаана биир өтүт эмиэ бар холобур биир үтүө күн бу бэйэң истуруккун дьиҥнээхтии туттуҥ-хаптыҥ оччотугар ханна да тиийдэргин ханнык да эйгэҕэ сырыттаргын эн бу истуруккуттан таһаараҕын эн истуруккун буталылыыр эйгэҕэ тарҕатаҕын тулалыыр эйгэ эн истуруккар дьайбат холобур ол иһин мен холобур билиҥҥи турукпунан ол Киевского бардахпына холобур мин бэйэм

алтыһыы дьиҥнээх тыыннаах алтыһыы нөҥүө барыларын бу ватсапка даҕаны бар дьон ити инстаграмҥа даҕаны үгүс подписчиктар бары бу так или иначе хаһан эрэ случайнай мероприятиеннан ааспыт дьоннор ол иһин били таргетынан дуу тугунан дуу маннык аудитория били уонунан хүрбэннен тыһынча

хас биирдии киһини бу бэйэм алтыһан бэйэм маннык били үөскэппит эйгэбэр киллэрэн аһаран оннук ордук качественнай болар ол иһин тан мин ханыахпар итинник тэрээһиннэри оҥоруох канада дии саныыбын

ол киһиэхэ киһи уонна били араас-араас туохтар бааллар бади араас-араас культуралар араас-араас алтыһыылар бааллар хим биир ол иһин итиннэ бу биһи оҥорор тэрээһиннэрбит били маннык максимальная непринужденность эми били тохпутуор бар философия битер хас бир дикий бэти тус ханаалаах хас бир дикий тус көрүүлээх олоҕу ону дьэ кэлэн ханаатын үллэһиннэҕинэ

Ол иһин бу биһиги алтыһыыларбытыгар итиннэ улахан болҕомтоҕо холормон туохтаан хааччахтааһын туохтаҕан хас биирдии киһини ылынаҕыт хас биирдии киһини аха хас биирдии киһини утарбакка иэнэ сыыһа иэнэ сөп эн кэпсээн кэпсээмэ диэбит курдук болуокка да саас туох ыам ыйыгар быйыл бастыгы айылҕа атакка буолбута отчальниктар кеннера де ону меха уана бэйэм били хадэр туох турукка киирэ сылдьыбытым били хадэр мунтуя сылдьар кэмимите мунтуя ханаан түһэ сылдьарыта Оны хадер маннык ис-испиттен дьоҥҥун аадыйбытым. Күнээҕи олохпор олоробун, били хадер ону химпи дьон били истиҥ сыһыана сылааха хадер тиийбэт курдук буолбута. Оны били тиийбитим дии. Ыйбытым ким ким кэлэри диэн ыйтан барамын, туолахан барамын кэлбитим ана туох да тугун бэлэбим суоҕа. Палаткам да уок. Такаар тураммын спальникпын хааллара этиэм. Туох ковриктаахпын Ыам ыйыгар тымныы улаа диэс муус мууһурар түүн чалбаҕайын тоҥор этэ. Ону тиийбитим. Эп чайниктарга чайдии ээ туха хайабыттар этэ. Үрүйэлээххэ. Чайный трип. Аа, чайный трип үрүйэлээххэ тыа быһыар тиийдибит бары дьэ автобуһунан сыһылла-сыһылла. Ону костер тула олороллор эбит, чайдарын дьоргуппуттар. Бары тула аны фильбэтчэ киһи кэлбит. Нааша дүк бары таннан барын олороллор аны очередынан биссэллэр была. Мен кимере диэммин, хантан эрэ кэллим, буоруккаттан хадьыбын, индиэн кэпсииллэр. Эдьиийбин кытта, босспун кытта кэллим, ким эрэ хоботох кэлбит, ким эрэ ти оннук курдук кылгастык кэпсиир, ким эрэ уһуннук кэпсиир, аны мин этэбин аһаҕастык. Мин Сандаара диэн мин диэбитим аны. Онно тоқ дедим. Осо киһи сылааһыгар наадыйан кэллим диэбит. Мен учила беден была, типа. Я пришла сюда за человеческим теплом. Вот типа такого, хадером, типа, да, простого, хочет человеческого тепла ощутить, не курдук, да. Оно Инни девиттер были хотя ханабытым кыбыста ханабытым тут это это эсте он эрээри дьиҥнээхтии баар эттэҕим дии тугура маннык атыны пришла попить чай ин диэбэтэх булаам дии аны диэбитин кэнниттэн жевадик ол киэһэ кэлэн миин кимере блитугунан спальнигынан саппыта кыргыттар кэлэн көхсүбүттэн кууспуттара хайабыттара ол түүн ол киэһэ ол күн наш үрдүк били дьон истиҥ сыһыанын били киһи сылааһын киһиэхэ киһи киһи наада диэн теманы хадыр оннук наш үрдүк өйдөөн хасыҥа күнүгэр олох биһи

эбэтэр судургутук кэлэн дьону истиэн баҕарар көмүөтү дьон дьон эйгэтигэр киирэн аргыый аайдык олоро түһүөн түгэнигэр бу маннык чэй кулубугар кэлэн ким бир күүтүүлээх ыйдьык була хас биирдии этэрин курдук те хас биирдии киһи күүтүүлээх ыйдьык буолан ааһыаххытын сөп диэммин мин бэйэм эмиэ чэй клубугар хас тахал кырдьыбыт киһи быһыытынан сүрэхпиттэн ыҥарабын аялдыңарар онно хайыты махтанабын аялга наһаа үчүгэй Сүүрээни киллэрэн улахан суолталаах дириҥ үлэни оҥоро сылдьаргытыгар, өссө үрдүк ситиһиилэри, сайдыыны, тахсыыны дьон биһирэбилин, өйөбүлүн өйдөөһүнүн этэҥҥэ. Махтал! Наһаа үчүгэй көрүбүттэр. Бу туһугар эфирдыахха да эбэтэ диэбиккин. Аялы эфир бирге эфирдиэхпит дьон санаабытым ыраатта. Ону дьэ бириэмэ буллан хата көрсөммүт шүбатык чэйдээн